Сәлам галәйкүм мөхтәрәм җәмәгать. Печән арасына ут төште. Элек шулай дип әйтә торганнар иде. Бу кайсы вакытлар була? Әйтик инде июнь азаклары, июль аеның башлары була. Шушы вакытларда печәнгә төшелә торган элек. Сабан туйлар бик соң гына бетә бит инде ул вакытларда. Әйтик инде июньнең 25-ләренә 23-ләре тирәсендә сабан туйлары бетә торган иде. Һәм инде шуннан соң инде әкренләп кеше печәнгә чыгыла. Бу вакытта инде печән ныгыган була. Хәзер генә китте ул. Июньнең 10-ларында печән чаба башлыйлар, самый үсә торган вакытында чабалар, киптер алмыйча азапланып бетәләр, чөнки ям яшел үләнне киптерү бик авыр бит инде аны. Ә ул теге вакытта без чаба торган элегрәк вакытларда ул печән ныгыган була, Ул менә кичтә, иртән чапкан печән икенче көнне кичкә җыеп ала торган да булырга мөмкин инде. Шундый вакытлар була торган иде ул. Печән чабу инде ул үзенә күрә бер авыр хезмәт дип әйтсәң дә ярый. Ул инде мәшәкатьле хезмәт булса да инде ул куанычлы хезмәт. Шуның өчен инде чабырга тырышабыз. Кышлык печәнне әзерлибез бит инде. Чабу өчен ничек инде? Менә әгәр дә үзең генә чапкан вакытта икенче төрлерәк, инде ике кеше, өч кеше бергә чабасың икән, бер-бер арты тезелеп чабасың. Беренче чабучы кереп китә икән печән чабырга, ул инде 5-6 адым ясаганнан соң, аның артында торган икенче кеше Баса, чаба башлый. Теге өченче кеше дә шулай итеп, 5-6 адым киткәннән соң беренче кеше, ул да яңадан кереп китә. Монда инде покослар бер тигез рәвештә килеп чыга. Покослар бер тигез рәвештә килеп бара. Моның анда да инде чалгының нинди озынлыкта булуына бәйле, ансы да инде покосның калынлыгы шуңа бәйле була. Әгәр дә алтылы чалгы белән чабасың икән, синең покосың юкарак булырга мөмкин. Җиделе чалгы белән чапкан кешенеке калынрак килеп чыга. Ну, монсы инде алга үз э, хезмәт рәвешендә, рәвешендә шулай килеп чыга инде. Покос аралары инде ул тигез калып бара. Монда тырышырга кирәк инде покосны чыгарып бетерү. Менә чабып та күрсәтим әле. Менә чабырга тотындык. Бисмиллаһиррахманиррахим. Әгәр дә покос астын чыгарып бетермисең икән, ул печән әйләндергән вакытта бик уңайсыз була. Аннан соң җыеп алгач та бик күңелсез булып кала, алар яртысы утырып калган кебек тоела инде синең печәнеңне чыгарып бетермәгән өчен. Шуның өчен тырышырга кирәк, пакусны чыгарып бетерү. Менә каплату дип тә әйтергә була моны, пакусны каплату. Ул шуны шуны аңлата торган нәрсә инде. Инде печәнне чабып бетердек, әйтик инде үзеңә тиешле булган урынны. Бар инде элекке вакытларда без әзерли торган идек инде печәнне. Урманнан да, болыннан да, елга буйларыннан, елга эчләреннән, көтү йөри алмый торган урыннардан чаба торган идек печәнне. Ул менә әйтелә торган инде болыннан чапкан бер ат егып печән, урманнан чапкан ике ат егып печәнгә тора дип. Урман печәне ул йомшак була. Йомшак, менә әйтә торган инде күбек кебек дип. Кайбер кешеләр әйтә, чүбек шикелле дип тә әйтә торганнар иде. Чөнки ул печән йомшак була. Аның туклыклылыгы да әзрәк инде, йомшак печәннең булгач инде. Шуның өчен кеше күбрәк болын кырлардан, шундый җирләрдән әзерләргә тырыша торган иде инде. Билгеле, мөмкин булса инде, э, мөмкинлегем булмаса, урманга да барырга туры килә. Урманда күбрәк инде яфраклы печән була торган иде. Әйтик инде, сәрдән, абага, Акбаш дип әйтә торган идек без дә инде. Алар моны хәтле биеклектә, акбашлары бигрәк тә берәм-берәм яфраклары бар. Кипкәннән соң ул бер нәрсәгә дә ярамый, яфраклары кыела да бетә. Теге таягы гына кала. Шуның өчен инде кеше күбрәк э, болыннан әзерләргә тырыша торган иде. Ну, мәҗбүри барасың инде урманга да болының булмаса, барасың урманга да, урманнан да кайтасың инде. Менә шул аның шундый тәртипләре дә бар иде инде. Ярар, печәнне чуа бетердек, әзерләдек. Инде печәнне киптерергә кирәк бит инде. Көн матур булса инде дип, телисең инде көн матур булсын иде дип. Һәм инде печәнне менә покуста килеш калды бит печәнебез. Аны икенче көннеме, я өченче көненәме әйләндерәбез. Әйләндерәбез дип әйтәбез инде. Аның өчен махсус тоякларыбыз да була торган иде. Менә шулай итеп әйләндереп чыгарга тырышабыз. Гадәттә без Печәнне шул көнендә үк, шул көнендә үк. Менә чабып бардык, чаптык, погостның теге башына хәтле чыктык, кире кайткан вакытта менә шулай итеп, әйләндереп барырга тырыша торган идек, шулай итеп, ул инде үзенә күрә бер таратып бару. Таратылабыз печән, иелеп калмый. Иелеп калмый, бу тизрәк кибә торган, кибү өчен әйбәт була торган иде.